Assalamualeykum, Afgan watandaşlar. Ýaýlymda akyl ýygnaşygy atly telebäsleşigimiziň ýene bir sany Siziň bilen. Salam hormatly mugallymlar. Salam mähriban talyp ýaşlar, eziz watandaşlar. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi iki müň on dokuz telebäsleşigimiz talyp ýaşlaryň arasynda saýlama tapgyrlary bilen öz işini dowam edýär. Mähriban watandaşlar, iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on dokuzyna gatnaşyjy taraplaryň her birinden wekilleriň gatnaşmaklygyna bije açylyşyk netijesinde Bütin bir ýylyň dowamynda haýsy bir ýokary okuw mekdebi, haýsy bir ýokary okuw mekdebi bilen şu ýerde bäsleşjekdigi anyklandy. Ine, bu günki gün, bilşimiz ýaly, öz bijesinden birek-birek bilen duşuşmak netijesinden çykan toparlar, ýagny Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty şu ýerde, şu meýdançada özara bäsleşerler. Mähriban watandaşlar, ýaýlymda akyl ýygnatdy atly telebäsleşigimiz. Köp sag boluň mähriban talyp ýaşlar! Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar ýene bir ýola ählijaňyza bir ýalkymly salam bilen ýüzlenýäs. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Ine, bu ýyl hem iki müň on dokuzynjy ýyl üçin Akyl giňişligi atly telebäsleşige Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan, Ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan, şeýle-de Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileriniň hemaýatkärliginde öz işine eýýäm üç hepde bäri dowam etýär. Mähriban watandaşlar, ne bu günki gün Akyl giňişligi atly iki müň on dokuz telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň üçünji sany. Elbetde, häzirki pursatda ýaňam aýdyşymyz ýaly, bije çekilişigiň netijesinde saýlama tapgyrlarynyň dowamynda duşmak nesibesinden çykan iki sany abraýly ýokary okuw mekdeplerimiz, ýagny Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty özleriniň hormatly mugallymlary bilen, mähriban talyp ýaşlary bilen bu Akyl ýörüşleri telebäsleşigimiziň studiýasynda myhmançylykda. Mähriban watandaşlar, geliň häzir uly hormat bilen hormatly synçylarymyz bilen bäsleşigimiziň başynda tanyş bolalyň. Ana ondan soňra toparlar bilen hem tanyş bolarys. Galyberse-de, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän bu sany üçin, bu duşuşyk üçin taýynlanan sowalnama hem girişeris. Hormatly myhmanlar, hormatly synçylar, hormatly mugallymlar, ýene bir ýola hoş gördük. Elbetde, bilşimiz ýaly, mähriban doganlar, Akyl ýygynyşygy telebäsleşigimiziň düzgünnamasyna laýyklykda gatnaşyjy her bir tarapdan şol bir tarapyň hormatly mugallymlary, ýagny synçy hökmünde gatnaşýarlar we ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan hem synçymyz, ýagny utuklaryň berlişine we wagtyň goýberişine, saklanyşyna jogapkär synçymyz bar. Çünki ol hormat bilen Hormatly halypa mugallymlarymyzyň biri, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinden hormatly mugallymymyz, ýagny ol ýokary okuw mekdebiň jemgyýeti ugranyş ylymlary kafedrasynyň mugallymy Merjen Durdyýewa mugallym bar. Mugallym hoş gördük. Şeýle-de gatnaşyjy taraplarymyzdan ýaş zehinli mugallymlarymyzyň biri, çünki Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň ilkinji ýaşlar guramasy, Aýsona, Gurban Durdyýewa mugallym. Mugallym sizi-de hoş gördük. Ikiňiziňem toparlaryňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäs. Hem-de mähriban watandaşlar Ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan synçymyz, ýagny Öwezmyrat Aýdogdyýew bar. Öwezmyrat sizi-de hoş gördük. Mähriban talypýaşlar, uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjylarymyzy meýdançamyza çagyrýas. Olardan, ýagny Uly hormat bilen Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň topary, toparyň düzümi uly hormat bilen meýdançamyza çagyrýar. Ýagny Mekan Hojaýew, Meret Çaryýew, Gara Toýtyýew, Eziz Agaýew, Şyhmyrat Mämiýew, hem-de toparbaşy Merdan Ataýew bar. Meýdançaňyza çagyrýas. Merdan, toparyňa üstünlik, ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Bu duşuşykda siziň garşydaş toparyňyz Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň toparyny meýdançamyza uly şatlyk, şowhun bilen Çagyrýas toparyň düzümi. Berdiýew Atamyrat. Allaberdiýew Kemal. Orazmyrat. Hommadow. Gurbangeldi. Maşadow. Nurmyrat Muhamow hem-de toparbaşy Ýalkapberdi Annadurdyýew bar. Ýalkapberdi siziň hem toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Hoş geldik toparlar. Toparlar. Merdan ýalkap berdi. Ine toparyňyz bilen siz häzir meýdançada. Ikiňizde üstünlik arzuw edýäs. Elbetde şu ýerde bir üstünlik arzuwlaryny gutlaglary hormatly synçy mugallymlarymyzdan eşitsek has-da bir ýakymly bolardy. Hormatly mugallymlar, bäsleşigimiziň başynda uly hormat bilen siz tarapa Söz bermek isleýäs. Elbetde toparlara üstünlik arzuw etseňiz. Mümkin bolsa, hormatly merjen boluň. Başlap berseňiz. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan has ýokary derejede ösdürilýär. Şu ýyl hem Türkmenistan rowaçlygyň watany diýip atlandyryldy. Döwletiň has rowaçlanyp ösmegi ýaly düşünjeler bu öz içine alýar. Esasanam rowaçlyk, iň gowy işlerde öňe gitmek, iň gowy işlerde ösmeklik diýmekligi aňlatýar. Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyny rowaçlyga çagyrmak bilen, türkmen halkyny ruhubelentlige çagyrýar. Ruhubelent halkyň hemişe jany hem sagat bolýandyr. Hormatly Prezidentimiz şunuň ýaly işleriň müňlerçesini etýär. Ine, şu gün hem akyl bäsleşigi gidip dur ýokary okuw mekdepleriniň arasynda. Bu iki topara hem üstünlik arzuw etýän. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny arzuw etýän. Goý, döwlet bähbitli, ýurt ähmiýetli işleri rowaç alsyn! Köp sag boluň Merjen oglan. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, bizem toparyňyza-da, özüňize-de üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Aýsonam oglan, gezek size. Hormatly Prezidentimiz şeýle her bir çykyşynda belläp geçýär, biz Watanymyzyň bagtly geljegini ösüp gelýän ýaş nesil bilen baglanyşdyrýarys diýip, şol maksat bilen hem bu gün Kun Türkmenistan döwletimizde eziz ýaşlaryň bilim almagy, ylym, giň dünýägaraşy, sagdyn bedeni, sagdyn ruhly bolup ýetişmekleri üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Has Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynda hem talyp ýaşlaryň arasynda, aýratynam ýokary okuw mekdepleriniň şu talyp ýaşlarynyň arasynda akyl giňişligi atly telebäsleşik geçirilýär. Bu günki gün biz hem öz şu toparlarymyz bilen şu telebäsleşige gatnaşmagyna geldik. Şu pursatdan peýdalanyp, talyp ýaşlara ýaş e, zehinlerini açyp görkezmäge döredip beren mümkinçiligi üçin Gahryman Arkadagymyza köp sag bolsunymy aýdýan. Şu günki e, bäsleşige gatnaşýan iki topara hem uly üstünlikler arzuw edýän. Goý hormatly Prezidentimiziň jany sag, tutýan tutumly işleri elmydama, rowaçlyklary diňe rowan bolsun! Köp sag boluň Aýsalim hanym. Arzuwyňyz hasyl bolsun. Hormatly mugallymlar, hormatly Aýsana mugallym Merjen mugallym arzuwlaryňyz hasyl bolsun ýene bir ýola toparlaryňyzada özüňize üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäs alyp barýan bir asly halal mukaddes käriňizde mugallymçylyk käriňizde diňe üstünlikler size hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs mähriban talyp ýaşlar Ýalkapberdi Merdan meýdança Ine şunuň bilen meýdançada siz şunuň bilen bäsleşik başlaýar. Gönden-göni şu mundan aňry mikrofon siziň töweriňizde bolýar. Ýagny düzgünnama laýyklykda alypbaryjy bilen toparyň içinde ilkinji nobatda söhbete girişýän toparbaşylar bolup durýar. Dowamly hereketleri siz bilýäňiz. Ýagny wagty saklamak boýunça we netijede topar agzalarynyň içinde kimiň jogap berýändigini yglan etmek boýunça we topar agzasynyň jogap berýändigi boýunça siz ählijesini bilýäňiz. Siziň öňüňizde, eliňizde eýýäm düzgünnama öňünden berildi, şertler boýunça taýynlandyňyz. Käbir şertler boýunça häzir şu ýerde durup geçeliň. Ýagny, bu bäsleşigiň iki müň on dokuzynjy ýyl üçin niýetlenen möwsüminde Ýaňy dördünji möwsüminde käbir özgertmeler boldy. Öz düzgünnama bilen siz tanyşandyňyz. Çünki bu ýyl ilki bilen-ä bu gezek siz her biriňiz her tarapdan diňe bir öz toparyňyz bilen gelýäňiz. Diýmek, iki topar däl. Diňe her ýokary okuw mekdebiň her topary size ýem bärde we düzgünnamanyň üýtgän tarapy bu-da Saýlama tapgyry boýunça bütinleý saýlama tapgyrlary jemlenýänçä diňe her duşikde on sowal bolar we on sowalyň ählijesi hem zehin sowallar bolar. Soňky tapgyrlarda, indiki tapgyrlarda geçseňiz, onda eýýäm garym soraglar bolar, çünki takyk ylymlara, matematika, edebiýat, biologiýa, himiýa, bulara degişli hem mekdep programmasy bor. Umuman, ýokary okuw mekdeplerine geçýän ugurlar boýunça hem bolup biler. Häzir bolsa diňe zehin soraglar. Düzgünnamanyň bölümleri bar. Çünki bir tarapdan hökmany suratda ýerine ýetirmeli bölüm, çünki döredijilik topary tarapyndan Düzgünnamanyň üç üç bölümi, ýagny e, toparlara utuklaryň berlişi, göterimli ýa göterimsiz oýun utuk usuly boýunça. E, çünki berilýän sowallara taraplardan dogry jogap alnyp gelinýän bolsa, onda düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin diňe bir utuk berler. Eger häzirki berlen sowala iki tarapdan hem ýalňyş jogap alynsa, ýagny jogap bolmasa ýa-da, onda düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topar adatdäkiden bir utuk artyk alar. Adatdäki bizde, mysal üçin, bir. Diýmek, indiki dogry jogap üçin iki utuk. Eger adatdaky bizde iki bolan bolsa, indikä-de ýalňyş jogap berilse, onda soňky jogap üçin üç utuk alarsyňyz. Şeýle tertipde gider. Düzgünnamanyň esasy ünsden düşürmelidäl tarapyňyz, hormatly synçy mugallymlar, hem-de toparlara-da, ýagny ünsden düşürmelidäl tarapyňyz bar. Çünki Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölüminde aýdylyşy ýaly, Jogap bermäge mümkinçilik alan topar, toparyň toparbaşysy dessine haýal etmän, alyp baryja toparynyň arasynda kimiň jogap berýändigini, ýagny topar agzasyny yglan etmeli. Jogap bermäge mümkinçilik alan topar agzasy haýal etmän, dessine jogap bermeklige başlamaly. Bu ýerde m biziň toparymyzdan plan ýa biziň pikirimizçe plan şeýdip o wagt utjak bolmaklygyň özi eýýäm şerte gabat gelmeýär we Düzgünnamanyň bäş dokuz bölümine laýyklykda, jogap bermäge mümkinçilik alan topar agzasy jogap berýän mahaly toparyň beýleki agzalary hem-de garşydaş topary Tomaşaçy talyplar, ählijämiz ümsümligi doly derejede berjaý etmeli we hiç hili ýagdaýda täsir etmeli däl. Düzgünnamanyň bäş, on bölüminde aýdylyşy ýaly, eger haýsydyr bir topar Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölüminiň haýsydyr bir şertini bozsa, onda onuň beren jogaby gönden-göni nädogry diýip hasaba alynýar we degişli hereketler dowam ediler. Degişli hereket. Düzgünnamanyň bölümlerinde aýdylyşy ýaly, ýagny wagty saklamak boýunça jogap bermek boýunça. Çünki, düzgünnama laýyklykda, alparjynyň Wagt gitdi şertli sözi sowal okalyp bolandan soňra. Sozanda sowal okamaklygyň başlananlygy, çünki şertli söz sowal sözi bilen hem-de ses režissýoryň goýbermegi esasynda duýduryş sesi bilen, Çünki akyl ulgamynyň işe girizilen wagty, ýagny duýduryş sesi bilen. We sowal okamaklyk bolar, bu wagty ümsümligi berjaý etmeli we özara pikirlenişip, dogry jogabyň üstünde şol wagty işläp başlarsyňyz. Sowal okamaklyk tamamlanandan soňra düzgünama laýyklykda alyp baryjynyň şertli sözi, Wagyt gitdi, şertli sözi aýdylar we ondan soňra akyl ulgamy işe giriziler. Akyl ulgamynyň işe girizilmegi bilen wagt hasaplamasy başlanar. Akyl ulgamynyň işe girilende duýduryş sesi size eşitdiriler. Şu ýerde ünsden düşürmezsiz zadyňyz bar. Wagt gitdi şertli söz bilen akyl ulgamynyň işe girizilmesiniň arasy üç-bäş sekunda çenli baryp biler. Diýmek, siz şertli sözden soňra-da akyl ulgamy işe girizilmegiň öňinçäsiz, çünki duýduryş sesini eşitmezden yşk ýaksaňyz folstart. Yşk ýakýan çagdaňyz meýdançany boşadar. Aýdaly, nol, nol ýa-da nol birinji sekuntda wagty saklap, onda-da dogry jogap berseňiz-ä utukly üpjün eder. Eger ýalňyş jogap bolsa, onda jogap beren agzaňyz meýdançany boşadar. Bu şert ikinji sekuntdan ýokaryk degişli däldir. Ikinji we elli näçinji sekunda çenli tapawudy ýok, wagty saklasaňyz biz diňe jogabyň dogry ýa nädogrydygyny hasaba alarys we degişli hereketleri dowam ederis. Düşünişdimi? Toparlar. Ýalkapberdi, Merdan. Esasy ünsüni düşürmesi zatlaryňyz-a şular. Ünsüňizi jemlänsiňiz diýip umyt edýäs. Ýekeje bir aýtjak zadym bar, taraplar. Üstünlik hemraňyz bolsun. Ýalkap berdi, Merdan. Hormatly mugallymlar. Başlaýylýasmy? Başlaýylýa. Eý watandaşlar, mähriban doganlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmijileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl geňişligi atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň üçünji sany Häzir Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnamany açmak bilen bäsleşige häzir başlarys. Gatnaşyjy taraplar Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty, hasap nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Şeýlelik bilen sowalnama girişýär. Taraplar ýene bir ýola, Ýalkapberdi Merdan, taýýarmysyňyz? Taýýar. Diýmek, üns berýäs. Sowal. Okamaňkam düşündireýin. Sowalyň göwrümi gysga. Diýmek, aňyňyzda saklajak boluň we pikirlenip ýetişjek boluň. Sowallar dowamlykda-da, ony häzir mundan soň düşünişeris. Häzir sowal. Üns berýäs. Taraplar. iň köp adamlaryň gürleýän ene dili hasaplanýan dil haýsy dil? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Merdan. Bu soraga özüm jogap berýän. Merdan diňleýän. Hytaý dili. Nämä esaslanýaňyz? Sanyň köplügi bilen. Dünýä ýüzünde Ilatanyň köplügi Ilatanyň boýunça köplügi bilen. öňdeleriň hatarynda durýar birinji orunda. Sebäpden hem. Kabul. Merdan. Özüňiz jogap berdiňiz. Aw. Iňlis dili dünýä ýüzünde iň köp gürlenýän dil dälmi eýsem? Gürlenýän dil. Gürlenýän dil. Sany boýunça hytaý dili. Nämäň sany boýunça? Adam gürlenýän dil sany boýunça hytaý dili. Hä, o ýerde ene dili sözi bardy, dogrumy? Hawa. Hindileriňki näme diýjek bolýaň? Adyra. Ýene bir zat alyp bilýärsiň. Hytaý dili ýöne ýüzlerçe başga-başga dile bölünýär dämi eýsem hytaý dili? Ýöne muňa garamazdan olaň bary enedil hasaplanýar. Şunluk bilen hem netije taraplar hasap açyk. Merdan gutlaýan. Taraplar indiki sowal tapgyra girişmänkä käbir zatlary düşündirmek isleýän. Çünki sowallar ýaňy başda dam aýdyşymyz ýaly Aňsat sowallar kyn däl we gysga sowallar bolup biler, hem-de juda aňsat soraglar bolup biler. Bu ýerde akyl ýygynyşlygy, tele bäsleşigi diňe bir zehinleriň bäsleşigi däl-de, eýsem bu tyzlygyň hem bäsleşigi diýjek bolýanym. Yşky ýakmak boýunça, ýöne beý diýsem, howlugyp falstarda düşmäň. Taraplar, taýynmysyňyz? Merdan ýalkap berdi. Sowal. Iň uly miwesi bolan ösümligi aýdyň. Wagyt gitdi. Awunam otdy.

Wagt elli birinji sekuntda saklandy Merdan ýene siziň bilen işleşýäs elbetde kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Şyhymyrat jogap berýär. Şyhymyrat diňleýän. Şyhymyrat jogabyňyz. Soragyň jogabyna ananas diýip jogap. Ananas. Gutaryn şagyň şol. Şeýlemi? Hawa. Kabul.

Edil şo göwrümde boljak ozany gawunam ondan uly ahyryn. Gawun bakja ekindi. Ösümlik ýöne. Ösýär-ä. Miwe diýdiga. Mysal. Miwesi bolan. Ösümligiň miwesi. Ýagny bakja önümiň. Garaz Näme diýjek bolýanyna düşündiňiz? Hawa. Netije. Jogap ýalňyş. Galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Başlamanka men aýdaýyn, meň ýaňky sözlerimden netije çykarjak bolmaň. Men ony höweslendirjek, men oň pikirini aljak. Dowam edýär. Wagt saklaýas. Meň toparymdan şu soraga Gurbangeldi jogap berýär. Gurbangeldi diňleýän. Gurbangeldi, Ananasa däl eken. Meniň pikirimçe şol iň uly miwe berýän önüm kokosmyka diýýän. Ýenem görkezdi. Kokos nähili? Ananasdan kiçi. Ananasdan kiçi. Ýöne miwe. Ýöne miwe. Ananas miwe dämi eýsem? Kokos diýip. Edil olara beren mümkinçiligim häzir men kabul etmänkäm siz soragyňyzy üýtgetseňiz men üýtgetjek. Kokos dogrudyr belki. Ýöne maňa gyzykly, nädip şo netijä geldiň? Ümsümligi berjaý edýäs. Kakaosyň ösüşi bilen ananasyň ösüşi tapawutlanýar, şonuň netijesinde. Tapawutlanýar. Hawa. Kakos diýip. Kabul. Kakos diýdiňiz. Bu ýerde biziň ara şeýle söhbetimiz boldy. Şo ýerde doly derejede düşünip bolýardy. Ýagny Şol ananas däldigine. Ýöne siz öz soragyňyza özüňiz jogap berip otyrsyňyz. Kakos ananasdan ýöne kiçi. Muňa garamazdan ýene şo soraga şo jogap berýäňiz. Men häzir netije çykaramok. Häzir üýtgedibem bileňzok. Ýöne maňa gyzykly-da. Megerem siziň öz pikirleniş ýoluňyz bardyr. Megerem häzir maňa düşündirip, mendäki jogapdan ýüz öwrüp, siziňkä dogry diýdirjek, diýdirmäge mümkinçiligiňiz bardyr. Kokosyň dogrudygyny subut edip beriň maňa. Kokos şo pikire geldi. Netije. Jogap ýalňyş. Bu-da biziň ikinji sowalymyzdy. Elbetde, düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda taraplar, görşümiz ýaly, indiki dogry jogap üçin iki utuk alarsyňyz. Häzirki jogabym ýalňyş boldy. Taraplar, indi häzir biz dynç alýas. Isleg bildirýäňiz barmy? Daşary döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň birinji ýyl talyby Şatlyk Tekäýew. Şatlyk. Meň pikirimçe, şu soragyň jogaby kädi bolmaly. Jene size şeýle sowallar, näme üçin kädi? Žurnalda okapdym-da şu alty ýüz kla gelen kädi, Okapdyňyz. kädiň barlygyny. bardygyny. A, ony diýseňiz meň özümem bir e, internet sahypalarynyň birinde okadym. E, Şo derejede sowganyň barlygyny. Amerikaly e, raýatyň ösdürip ýetişdiren şeýle bir sowganynyň bardygyny. Megerem okansyňyz, görensiňiz, bilýänsiňiz şeýlemi? Geňenaý zatlarda. Ýöne bu ýerde siziň bilen jedel edip oturyp işimiz ýok. Mendäki sowalnamada elbede kädi. Bu ýaňky aýdýanyňyz soganymyz ýa-da sogan diýdigim ýa-da alty ýüz kilo gelýän kädi diýdiňiz bul ýeke-täk gabat gelýän zat. Ýöne umuman alaňda-da iň uly miwesi bolan ösümlik ol kädi. Köp sag boluň. Taraplar, men siziň ikiňizem şo jogaba getirjek boldum. Ikiňizem. Hatda size gönden-göni men şo jogaby eltip berdim. Gawun uly dälmi eýsem diýip. Indi pikir edäýmeli şo taýda gawundan uly näme bolup biler? Kädi palaw kädi diýdi, ýene diýdi, biziň özümizde-de bar ahyryn şolar. Iň wäkisi şo palaw kädiniň özi da hatda gawundan hem uzyn, uly bolup biler. Dogry dälmi? Aljyraman, tolgunman pikirlenmekligiňiz gerek. Bu bizde ikinji sowal tapgyrdy, taraplar. Häzir biz siziň bilen üçünji sowal tapgyryna girişeris. Düzgünnamanyň üç üç bölümini ikiňizem bilýäňiz. Indiki dogry jogap üçin iki utuk beriljek. Ýagny häzir mysal üçin Ýalkaberdi siz indiki dogry jogap bilen garşydaşyňyza eýýäm bir utuk artyk öňe geçip bilersiňiz ýa-da siz garşydaşyňyzy häzirki jogap bilen üç nol hasaby bilen dowam etdirip bilersiňiz, Merdan. Bu ikiňize-de diýseň oňaýly mümkinçilik diýip hasap edýän. Sowal. A indiki sowal tapgyryň dowamlygy bar. Öň uzak kagyz galamlaňyz bar, eger isleseňiz belläp alyp bilersiňiz. Men sowaly okamaklyga girişýän taraplar. Üns berýäs, bu ýerde käbir San görkezijiler hem bar. Olary dogry bellemegiňiz gerek. Soň dogry netije çykarmak üçin. Indi söreýäs. Diametri 200 metr bolan tegelek, çuň, köl. Iki sany agaç bar. Biri suwuň kenarynda ösüp oturan, beýlekisi kölüň ortasynda, merkezindäki kiçiräk adajykda ösýär. Ýüzüp bilmeýän adam 200 metrden has uzynrak ýüpüň kömegi bilen Adajyga düşmeli. Ol ony nädip başarmaly? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Ýalkap berdi. Kim jogap berýär? Soraga Gurbangeldi jogap berýär. Gurbangeldi diňleýän. Gurbangeldi, düşündirmeli bolarsyňyz jogaby. Diňleýän. Meniň pikirimçe, şu soragyň jogaby şeýleräk, ýagny ýol iki ýüz metrli diametrli köl bolsa, onuň ortasynda bir agaç, hemem iň bärki gyrasynda bir agaç bolsa, aralyk ýüz metr bolar. Soňra eger şol adam şo taýyp ýüzüp bilmeýän ýagdaýynda geçmeli bolsa, Iki ýüz metrden gowrak ýüpüň kömegi bilen. Hawa, iki ýüz metrden gowrak ýüpüň kömegi bilen. Eger şol agaja şol ýüp ertip bilse, şol kölüň daşyndan togalanmagyň netijesinde şoňa ýetmek mümkinçiligi bar. Nädip togalamaly? Şol ýüpi ýetenden soň daşyndan aýlanmaly. Daşyndan aýlanmaly.

Netije? Netije häzir ýok. Men sizi diňlemekçi, wagt bermezden. Ýagny aralygyň näçe bolany tapawudy ýok. Ýagny agaja mereke, ýüpe mereke ýüzük geçäýmeli. Kabul. A indi netije bolar. Indi bolar netije. Jogap. Dogry jogap bizde bar. Ýöne haýsy tarapda? Hasap häzir üýtgejek, ýöne nähili? Üç nolmy? Ýa iki birmi? Ony bilýän, siziň hemmäňiz ony isleýäňiz. Ýöne nädende-de bäsleşigiň şertleri bar, bäsleşigiň öňünden goýlan düzgünnamasy bar. Men bilýän, Merdan öz toparyna dogry jogap diýip hasap edýär. Ýalkapberdi özünikä dogry jogap diýip hasap edýär. Häzir hasap, düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin-hä bir utuk berersiňiz. Hasaby bolsa Düýp göter. Iki bir hasaby bilen üýtgedýäňiz. Jogap Ýalkaw berdi. Dogry. Gurbangeldiň jogabyny eşitdiňiz. Mendäki barda bolan jogaby men häzir okaýyn. Jogap. Bir başyny kenardaky agaja daňmaly. Beýleki çetini çekip saklap, kölüň daşyndan aýlanmaly-da, ony hem şol agaja daňmaly. Şeýlelikde, iki agajyň arasynda iki gat ýüp çekiler-de, ada düşmek üçin mümkinçiligi dörär. Dogry, ylalaşýan. Gurbangeldiň jogaby mendäkä çürt kesip gabat gelmedi, şonuň üçin Merdan men size takyklamaga mümkinçilik berdim. Siz düýpgöter manysy boýunça-da, mazmuny boýunça-da başga jogap berdiňiz. Ine şunuň bilenem şeýle netije çykdy. Taraplar häzir hasap iki, bir we biz dördünji sowal tapgyryna geçýäs. Taýarmysyňyz Ýalkaberdi, Merdan? Sowal. Haçanda ýewropalylar ony Taita getirenlerinde, adalylar öň beýle gör zady görmänsoňlar, depesi dişli doňuz diýip ony atlandyrypdyrlar. Häzir biz ony nähili atlandyrýas? Wagt gitdi. Wagt saklap ýörüpdi. Ikinji sekund. Merdan kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Gara jogap berýär. Gara. Diňe. Şu sowalyň jogaby kirk diýen. Kim? Kirk. Kirk. Kirk. Kirk. Owa, kirk. Kirk. Ne jandar ol? Depesinde zady bolýar. Depesinde? Ýok, burnunda şah bolýar. Depesindemi ol? Ýok, burnunda. Burnunda bolýar. Hawa. Şonuň üçin. Hawa. Biz ony kerk diýip atlandyrýarys. Hawa. Şeýlemi? Hawa. Ýa-da ýeke wapan diýip atlandyrýarys. Bu siziň jogabyňyz. Hawa. Jogap kabul. Merdan, düzgün bozýaňyz. Düzgünnamanyň 5-9 bölümi. Üstesine-de netije jogabynyň özi ýalňyş. Kem 5-9 bölüm.

Wagt saklaýas, elli altynjy sekunt. Soraga Nurmyrat jogap berýär. Nurmyrat, diňleýän. Meniň pikirimçe, şu ýewropalylar şu ýeri kellesine gelýän tuwal geýip barypdyrlar. Gorag üçin, söweşde. Olaram birinji gezek gören bolansoň, şoňa şeýle atlandyran bolmaklary mümkin-dä. Häzir kabul edemok. Gorag üçin geýilýän tolgasy ýewropalylaň. Men henizem kabul edemok. Häzirem mümkinçiligiňiz bar. Jandar. Däl-ä ol. Jandar ertdirlimi? Menden soraýaňyz. Jogap kabul. Indi kabul. A, düşünükli zada, doğru değil mi? Netice, cevap, yalnız. Taraflar, gelin sizin bilen bir fikir alşalyň la. Kim cevap veriyor? Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyby Babajanova Maksat. Maksat. Ol bu soragyň jogabyna siz ýewropalarda kän bolan şu haýwan, sygyr ýa-da öküz, şolary her ýerki eltiren bolmaly. Şo bolup biler diýýäňiz. Hökman, hökman surat eltilýär. Şo eltilende Awstraliýanyň ta açylanlarynda-da şo ýerki şony haýwanlary eltýärler-de. Indi şeýle gelipdir alşaly, ýagny kerp diýip jogap berdiler-de. Hawa. Ýagny ýeke gapan diýdiler. Sowala, ynha siziň hem goýberen zadyňyz, sowala üns bereňizok. Jandar. Siziň goýberen ýalňyşyňyzy jandar unutdyňyz. Siziň goýberen iki sany ýalňyşyňyz. Depesinde, depesi dişli doňuz diýip atlandyrdylar. Diýmek, ýeke gapyň depesinde däl-ä ol. Diýmek, düýpgöter bu jogap aradan aýrylýardy. Men indiki sowal tapgyrlara bir kömek edip otyryn şu wagt. Şeýlämi? Elbetde. Jogap dogry. Köp sag bol. Häzir görşümiz ýaly, eýýäm döredijilik topary öz çözgüdini çykardy. Bu iki tarapdan hem ýalňyş jogap alyndy. Şonluk bilen hem Düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin taraplar ýene-de iki utuk alarsyňyz. Diýmek, indiki sowal tapgyry Häzir bizde, ene bilşimiz ýaly, akyl giňişligi telebäsleşigimiziň bu iki müň on dokuzynjy ýyl üçin möwsüminde girden özgertmämiz bar. Çünki ildeşlerimizden wideo sowallary biz taraplara ýetirýäs. Ine, siziňkide-de şeýle. Elbetde, şeýle wideo sowal bu duşuşygyň dowamynda iki sapar bolar we haýsy welaýatyň sowalyny saýlamalydygyny biz häzir siziň bilen çözeris. Bolýamy? Uly hormat bilen režissýorymyzdan wideo sowalyň sanawyny ekrana bermegiňizi haýyşt edýän. Görşümiz ýaly, welaýatlar hem-de paýtagtymyz Aşgabat şäheri. Taraplar haýsymyz saýlaýas? Balkan welaýatyny saýlaýan. Saýlaýaňyz. Üns berýäs. Salam Akyl giňişligi teleýaýlym bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Gumdag şäher geňeşiniň başlygy Gülşat Tagamberdiowa. Meniň size şeýleräk wideo sowalym bar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, siziň öňüňizde duran gutuda dünýä belli bolan önüm kahwa arap sözünden gelip çykan türkmen diline terjime edilende uklotmaýan manyny aňladýar. Şol gutynyň içinde näme önüm bar? Taraplar sowal eşitdiňiz. Öňüňizde gutudäki önüm näme? Wagt. Gitdi. Wagt saklayat ýalkap berdi. Siz jogap berersiňiz. Kemal jogap berer. Kemal jogap berer, soň biz Merdany hem diňläris. Ondan bilýäňiz video sowalyň şertini. Kemal jogabyňyz. Meniň pikirimçe şu gutyň içinde kofýa bolmaly. Kofýa bolmaly. Sebäp? Sebäp uklatmaýan serişde, ýagny Gruplandyryjy merkezi nerw ulgamyny işjeňleşdiriji hasaplanýar, ýagny. Kofiýaň düzümi näme aýdyp beriljek diýýäňmi? Kofýa. Megerem siziň bilim alýan ugruňyz sizi häzir ýalňyşdyrýan bolaýmasyn? Ýok, meň jogabym dogrudygyna güwä geçýär. Köp sag boluň. Biz Merdan. Häzir eger siz şo kofiýany gaýtalasaňyz, size olar birinji saklady. Biz onda eger olam dogry bolsa, onda olar ütüklenip jüneýär. Sizde başga barmy? Diňleýän. Merdan, kim jogap berýär? Ýagny. Öz tapardan özüm jogap berýän. Diňleýän Merdan. Ýani kofedanam gowy ukudan açýan bir miwe bar olam alma şeýle gabat geldim bir eserlerde. Almany arapça terjime edemizde kahwa bolar şeýlemi? Biler mümkin. Bolup biler. Ha terjimesi barada pikirlenenok. Ýöne alma ukudanok. Ýöne alma ukudan gowy açýar kofe görende şony. Geliň gutyny açyp göreliň.

Taraplar, bu bize wideo sowal. Biz degişli tertip bilen häzir dowam edýäs. Indiki wideo sowala çenli wagt bar. Elbetde, ýaňy Balkan welaýatyndan ildeşimiz hem-de Türkmenistan Magtymgulydaky Ýaşlar guramasynyň hünärmenleriniň biri size sowal berdi. Elbetde, bu ýagdaý üçin bizde bäsleşigiň ýene bir hemaýatkäri Parahat hut kärhanasyndan mähriban watandaşlar siziň ýollaýan wideo sowalyňyza Bäsleşigiň adyndan, döredijilik toparyň adyndan hem hemaýatkärleriň adyndan siziň salgyňyza öýüňize çenli niýetlenen bäsleşikden sowgatlar. Köp sag boluň. Bäsleşigimiz bilen ýakyndan aragatnaşyk saklamagyňyzy haýyş edýäs. Mähriban watandaşlar, indiki sowallara hem şeýle şertimiz bar. Diýmek, sizden geljek sowallara biz bütin bir ýylyň dowamynda uly höwes bilen garaşarys. Taraplar. Taýynmysyňyz? Tailandda maýmynlar üçin mekdepleri bar. Onda şol mekdeplerde olara näme öwredýärler? Diýmek şu taýda Tailand barada size maglumat bolmaly, Tailandda has ýaýran zatlar barada maglumat bolmaly. Garaz Özüňiz pikirleniň, wagt gitdi. Tazet menen.

Wagt tapýar. Bizden Mekan jogap berýär. Mekan diňleýän. Meň pikirimçe, soragyň jogaby sirk hereketlerini öwredýär öňkeden. Sirk hereketlerini öwredýär. Gusanç jaňyz şol. Men ýaňy sözümiň soňunda ýöne ýere aýtmadym. Tailand barada pikirlenmegiňiz gerek we has Şu ýerdäki köp zat barada pikirlenmek gerek. Diýmek, dogry, maýmyn köp. Şu derejede köp, hatda olar üçin mekdep hem açylýar. Ýöne sirk köpmi Kagataýda? Jogap kabul. Netije ýalňyş. Sirk hereketler däl. Ýal kaper galan wagtymyz bolanjakmy soňam? Dowam edýär. Soraga meň toparymdan Orazmyrat jogap berýär. Orazmyrat diňleýän. Orazmyrat geň galdyrsana. Meniň pikirimçe, ýagny Taýlanda, Taýland ýurduna birnäçe ýagny syýahatçylar gelýär we şol syýahatçylaryň ünsüni çekmek maksady bilen şol maýmynlaryň ýagny syýahatçylygy medeni taýdan ösdürmek üçin Durbanşdaky Dogry. Dogry. Size-de edilýänki ýaly o tarapdaky mümkinçilik ýaly mümkinçilik. Biz bu ýerde diňe Taýland barada pikirlenmeli. Syýahatçylar Hytaýda-da kän. Edil şonuň ýaly maýmynam kän. Şu dürli görüşdäki şu e, mysal üçin syýahatçylar gelene şu maýmyn maýmynlara dürli görüşdäki iýmitleri iýmitlendirmek mysal üçin banan ýa-da Hatda mekdebem däl diýdim. Mekdepleri diýdim. Diýmek birnäçe mekdep bar zat. meniň pikirimçe şo. Siziň pikiriňizde bar ýa şol. Ýene-de şo pikir. Kabul. Netije Bäsleşigiň indiki dogry jogaby üçin taraplar siz iki tuwal arsyňyz. Sebäp ýalňyş. Gel ýene-de tomaşaçy talyplar siz bilen pikirlenişeliň-de. Size ýene bir kömek etjek, sebäbi bu oýnuň gidişine täsir etmez. Mendäki häzir garaşýan zadymyz bu toparlardan hälki jogaplaryň arasynda, ýöne ýalňyş jogaplaryň arasynda eşidilipdi. Hatda haýsy tarapdan eşidileninem aýdaýyn. Sizden eşitdim men şo jogaby. Şony diňe baýlaşdyraýmak galýar-da. Diňläň. Bilmeli zadymyz näme? Mysal üçin, näçe sany ýalňyş jogap boldy? Olaryň haýsysy şuňa gabat gelip bilerdi? Bu-da siziň bäsleşige üns berýäňizmi ýa dälmi, ony bir anyklamaga ýardam bererdi. Men Türkmenistan Döwletlik Maşgala Uniwersitetiniň birinji ýyl talyby Şöhra Rahmetnazarow. Şu joraň jogap kakos bolmaly. Kakos bolmaly. Nähili kakos? Ýygnamakmy? Ýygmakmy? Kakos ýygnamak. Sebäp? Sebäbi şu Tailandda. Kakos kän. Kakos hem kän. Sebäp? Bagy hem beýik bolýar. Hawa. Adama kän barmak aňsat däl. Hawa. Maýmyn bolsa aňsat barardy. Hawa. Mekdeplerde diýmek Soňa barmany, şony alyp gaýtmany ýa-da oklamany öwredýärler-de. Şeýle diýjek bolýarmy? Ylala şarça barmy? Elbetde dogry. Köp sag bol. Sowal. Pidestal münberindäki suratlarynyň sany boýunça haýsy haýwan adamdan soň ikinji orny eýeleýär? Wagt. Düşünişdikmi sowala? Gitdi. Wagt saklaýas, Merdan. Biziň toparymyzdan özüm jogap bermekçi. Diňleýän Merdan. Siz häzir hasaby düýp göterip üýtgetmäge hem-de öz toparyňyza uly mümkinçilik bermäge mümkinçiligiňiz bar. Jogabyňyz? Maýmyn. Ýagny maýmyn şekil boýunça. Şekil boýunça.

Jogap ýene-de ýalňyş. Diýmek, biz häzir bu duşuşyk üçin düýpgöter özgertmäni häzir girizmeli bolýas, ýöne ýalkap beripden soň. Özünden soraň, näme diýip soraň, näme diýip. Ýok.

Wagt saklaýar. Bu siz üçin adat 50 sekund sekund şeýlemi? Ýa kaper. Kim jogap berýär? Soraga toparymdan Kemal jogap berýär. Kemal diňleýän. Kemal, indi nä lukmançylyga degişli däl öýdýän. Hä? Jogabyňyz? Meniň pikirimçe şul it bolanasa. It bolmasa? Megerem dogrudyr. Sebäp ýaňy e, Merdanyň jogaby çürt gezip ýalňyş bolansoň kän bir pikirlenişmedik. Esaslandyryp ber. Şeýle pikire Kabul. gelipdi. Gel ilki bir zat çözülişelim. Pidistal näme? Ýagny pidistal bu meniň pikirimçe şol oýunlarda, sport oýunlarynda ýeňiji bolmak, ýeňiji bolanlara berilýän. Näme, ýeňiji bolanlar ber bellemeli bolanda şu mündir, mündir aýdylýar. Diýmek, itiň ýeňiji bolan suraty adamyňkydan soň ikinji orunda durýar. Köplük boýunça, şeýlemi? Pikirimçe. Şoňa düşünmeldik. Megerem düşünensiňiz. Netije? Bäsleşigiň döredijilik topary ýene sanlyja sekuntdan beriljek utugyň göwrümini köpelder. Indiki dogry jogap üçin siz üç utuk alarsyňyz. Taraplar, bu jogabym ýalňyş. Bam isle güldirýän. Diňleýän. Pidestal bilýär, düşünýär. Diýmek. Meň pikirimçe atmyka diýen. Wagt aljak gal. Jogap. Çört gezip dogry. Köp sag bol. Köp sag bol. Bu akyl ýygyşygy telebäsleşigi 2019-njy ýyla geçenligi bäri

Başga başga konsoýlar. Saýlaýan. Salam Akylly giňişligi atly gepleşigiň gatnaşyjylary! Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy on ikinji orta mekdebiniň bäşinji synp okuwçysy Nuryýew Didar. Men size sowal taýýarladym. Ol gije ýatanyň, gündiz hem ýatanyň, gije-gündiziň dowamynda hereketde. Gürrüň näme barada gitýär? Didaryň soruna düşdüňizmi? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Merdan mundan öňki sowala ýalňyş jogap berenligi üçin meýdançany boşatdy. Siz ýanky so wideo sowalda false start aldyňyz, dogrymy? Dogrymy? Köp sag boluň. Soraga Atamyrat jogap berýär meň toparymda. Sagat. Dokuzynjy sowal tapgyry, taraplar, sowal. Tebigatda haýsy metal. Platindan ýa-da urandan hem seýrek duş gelýär. Ýöne, şeýle-de bolsa, soňky wagtlara çenli oňa her bir öýde duşmak bolýardy. Wagt gitdi. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Şeýhmyrat jogap berýär. Şeýhmyrat diňleýän. Soragyň jogaby simap bolmaly. Simap bolmaly. Esaslandyryp berjekmi? Simap edil häzirki wagtda gytsat, ýöne öýlerde termometrlerde Kabul. Megerem aýdýan zady hemmämize tanyş bolsa gerek. Termometrlerde. Hiç kime de gizlin zat däl ol. Olarda simap bardy. Diýmek, soňky wagta çenli simap her bir öýde saklanypdyr. Şeýle. Netije Gijäm bolsa utuk siziňki. Dogry jogap. Sowal. Şeýle bir näzik zat bolýar, hatda onuň adyny agzamyzda hem eýýäm Ony bozýarys. Wagyt gidýär. Ady erbedräk bolmaly. Wagt saklaýas. Stora Orazmyrat jogap berýär. Orazmyrat diňleýän. Beýle näme zat ol? Hatda adyny tutsaňam ony bozýan. Meň pikirimçe dodak mykaturi. Dodo.

Göz nämesi? Ýok. Gel şundan dowam edeli. Eger adyny tutsaň, gözüň rahatlygy bozulýarmy? Näzikligi bozulýarmy? Gözüň rahatlygy bozulanok, öz özüni oňaryp durýar-da. Şoň üçin hem islendik wagt Kabul. Göz nä- Hmm, Näme diýseň hem meň pikirimçe siziň häzirki Pikir ýöredişiňiz, ugur alşyňyz başdan ýalňyş boldy. Jogabym ýalňyş. Netije ýalňyş. Türkmenistan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň birinji ýyl talyby Amanow Gurbanaly. Gurbanaly Berjek jogap. jogabym ümsümlikmi kadýan. Ümsümlik. Bolup biler. Bolup bilermi? Ümsüm durýar. Ümsüm bolýar. Ümsümlik öýem ýok. Dogry da? Jogap dogry. Edil şu nokatda hem bir bäsleşigiň bu sanyny jemleýäs. Görşümiz ýaly hasap 7-2 we soňky sowala hem hiç tarapdan jogap almadyk. Bu ýöne hiç zada täsir etmedi. Görşümiz ýaly duşuň bu sanynyň Ýeňijiler diýseňiz meniň goşup bar. Indiki tapgyra gönden-göni ýol aldyňyz. Indiki tapgyrda biz siziň bilen görüşeris. Bäsleşigiň jemleri, ine bu duşuşygynyň jemi ýedi iki hasap bilen görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň toparyny biz indiki tapgyrda garşylarys. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň topary, topar agzalary hormatly mugallymlar! Size-de gatnaşygyňyza köp sagbolsun aýdýarys, okuwlaryňyzda, işleriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Ine, şu ajaýyp pursatda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşyl teleradioýaýlyma, Paytence kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dilerler bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişi atly telebäsleşigimiziň Saýlama tapgyrlarynyň bu duşuşygyny hem geçirip durýar. Terbiýeň rak halal hem mukaddes ojaklarymyzda, arassa asmanyň astynda, asuda Zeminiň üstünde owadan durmuşda parahat ýaşamagyny arzuwlaýaryn. Berkarar döwletimiziň bagtyýar husurynda, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, syladan serpaý bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýär. Mähriban Watandaşlar, şeýle ýaş arzuw dilegler bilen hem, Türkmenistanyň Bilim ministrligi Ýaş teleradioýaýlyma haýyşlyk kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dilerleri bilelikde taýýarlanýan Akyl iňiş karty telebäsleşiginiň